Muthu a songo muva on kha phathina yawe yo fhiraho, ha tshilei nae ndi muthu ane a huna tsha vhuḓi tshine muthu a vha nae zwino a ḓo tshi ita, u dzula a tshi kho vhambedziwa na houḽa uri heyi houḽa hovha hu eneni. houḽa o vha a tshi bikisa so havhaḽani vho vha vha tshi ngitisa so vha vha tshi ambisa na nṋe so ndi muthu ane u dzula o humbula muthu wawe wa kale ha thu muva on fhedzi houḽani muthu ene a dzula o mu humbula o move on so zwi khou kombetshedza uri na ene ngori a nga si tshila eṱhe a vhe na muṅwe muthu hu ḓa ha tambula hoyu muswa o ḓisiwaho u ḓo dzula a khou vhudziwa upfhi mia vhananga khotsi ya vhananga this mia vhananga that a thiri ndi musi Muthu vho muṱala a songo humbula ende a sa ḓibvise but ngori muthu ha tshili a eṱhe a ya a dzhena huṅwe a sathu lugisa nḓila dzawe. Ni a ḓivha zwi bora nga maanḓa uri nwi ni ṱwe ni khou vhudza munna waṋu uri havhaḽa vha havhaḽa khotsi a vhananga vha vha tshi mpha badi tshelede. kana boyfriend yanga ya kale ya i tshi mpha badi tshelede zwino ni sa dzuli henengeyo ni kho ṱoḓa ni afha vha gai khotsi a vhana vhaṋu ḓi vhofhololeni kha vhathu vha vheiwe vha kale u vhuya vha vha vha si tsheho ndi uri. zwo vha zwi songo fanela zwino arali zwo vha zwi songo fanela ni songo vhuya na vhaisa muthu ane na vha naye nga u ṱwa ni tshi kho mu khomphera na vhathu vhaṋu vha kale is so annoying. Zwi a bora nga maanḓa uri musi ni na muthu a ṱwa a khou ni vhudza uri he mia vhananga he khotsi a vhananga. Zwi ya zwi a ṱusa dakalo hafha kha vhathu vhavhili vhene vha khou fhaṱa zwithu zwavho zwiswa, ni tou wana muthu hayi no tshila nae i khou ita vho ma three years hoyo muthu ni nae ni pfha a tshi ni vhudza uri hetsho tshiṅwe tshifhinga ndi a ita ndi tshi humbula miya vhananga ho funa ndi songo vha ṱala. Tshiṅwe tshifhinga nda ita ndi tshi humbula khotsi a vhananga ho funa ndi songo vha ṱala kana ho funa ndi songo tenda u bva kha iḽa mbingano ho funa ndo lusa. Nṋe kha ku amba uri a no ngo lwa na luthihi no ḓi lwa thi zwa bala. so please ndi tshani u vhaisa vhathu vha vheiwe vhafumakadzi vha vheiwe vhanna vha vheiwe vha tshino tshifhinga nga u ṱolo ṱwa ni khou vha fanyisa kana ni tshi khou vha vhudza kana ni khou vha ṱongisela nga zwithu zwine a zwi vha kwami a zwi vha kwami hezwo zwithu zwo ri inwi no vhuya na mala tsitsi tsitsi o vha a tshi kona badi u bika tshi mini mini It has nothing to do with Mary. Zwe sisi a vha zwone a it has nothing to do with Mary. Mary u na qualities dzawe. Ende Mary u deserve u sa vhudziwa nga ha tsitsi unless if zwi zwithu zwa u fana u tshila. Hmm. U deserve u sa vhudziwa a nga ḓi to ṋamba a vhudziwa uri okay ho vhuya havha na tsitsi zwo fhira it was between nineteen ninety one and nineteen ninety two zwo fhira if it is important. Huna vhathu vhane vhutshiloni haṋu vhaṅwe no fara dzi basa dza madzina a havho vhaṅwe ni na dzi ṱhoho dza havho, havho ni a vha amba uri ho vhuya havha na mugede na mugede zwa fhelela henefho. Hu si ri ni ṱwe ni khou khomphera mufumakadzi waṋu na vhafumakadzi vho fhiraho. Why ni si tshe navho? If she's not good enough for uyo ane na vha nae, why don't you go back to them? It's because they were never meant for you, right? Zwino lugisani hezwi zwine na vha nazwo zwino. Ah.